Min fej nibtetek din is-sens ta' eh, ġustizzja soċjali? Tipo, il-ġenituri tiegħek hekk rawmuk fiha? Missieri għala jafillu kien bniedem li jibża li jiena imqarnajt xi ħaġa jew hekk kien kollu kien jafżani u dik kienet is aktar timmotivani biex nagħmel l-affarijiet għax meta tkun għadek żgħar. Ommi, ommi le, ommi ġviri, ommi mara li kienet taħdem id-dar, kważi litterata, pero kienet tajt affarijiet eh, eh, filosofiċi, per eżempju, mhm. kien konna jdela ma ħija, sajmin, eh, li biss. Tal-ħuk. Ija, għandi zewċ ħuti, tlieta, ah. tifla u zewċ tsubin. Oh. Hija, mm. sena u nafsi zar minni, ħadli l-flok. U l-mama kienet tajt,

Għax kienet tagħmel lil Simon iktar minni jew lil Joey iktar minni, fim? U ma trid Dix kienet qalet li tagħmel u għamlitha kienet illi wieħed iqassam it-trajfil u li ieħor jażel. Mm, mm, mm.
Demokratika ħafna l-affari. Eh. Daw ma mitja l-istess u kienet għat ma kelli flok l-istess bħalik. Hmm? Eh, simili ħafna. Inti kienet ġibilkom it-tfal l-oħra. Eżat. Nafu l-istoria ta' Franz. Eh, u l-istess għek tal-flok u għek. Eh, Ekku li inti titallem li fil-ħajja vera dawk l-affarijiet huma ta' minn għandu bżonn. Jien inħossni gilti ħafna li għandi affarijiet żejda. Hmm. Għax jien nemmen ma jien ipokrita li nemmen u ma namiliex, mhm. li iżżejjed li għanna u għamisruq mill-fqir. Hmm.
Eh, ma nafx istra, ibsa dik. Eh, ma tantx nixtieq istja nirresilja mal-white guilt tiegħi mhm. l-lejla. Però eh, jiena naħseb li l-kulċetti marxisti x'kienet? Xat tala waħd. Eh, eh, siġu, sorry. Le, il-kunċett ta' marxizmu naraħ japplika eh, fi gruppi żgħar fil-family units eh, f'ċertu komunitajiet. Kistra fil-kibbutz, eh, dik xorta ta' arranġamenti. Mbagħad meta minkejja l-ispex ta' l-ideja sabiħa isu dejjem jiġi użurpat minn xi despota li għajt isma' Kulħadd ugwali ħlief fucking jien, eh, ġifieri. Ġifieri natura tal-bniedem. Tradewh is-soċjaliżmu, tradewh għax tradewh in-nies li suppost mexxewhu, tradewh. Eh, li jiena u għalhekk il-kapitaliżmu rebaħ ma' il-biċċa xogħol. Ġalli nemmen l-ispeċ ta' mhux essaċ tradiq, fis-sens li jeħe Stalin tradiħ sa ċertu punt il-komuniżmu, però fil-verità għalija li taj dik il-ħaġa li eh, il-komuniżmu fil-kuntest tal-bniedem ma jaħdimx għax dejjem ħajkun hemm minnu speċna iktar xrud, naqra iktar eh, kapaċi joħloq networks, ħafna iktar kapaċi jinnegozja l-poter. Ma ħadimx skont, ġifiri per eżempju Malta, mhm. kieku vera għanna gvern li jrid li ikun għaw xelluk, il-politika xellugija, mhm. jgħat importanza per eżempju l-kooperativi, kooperattiva tfisser il-grupp ta' nies mhm. jinaqdu fl-imkien per eżempju intom hawnhekk, tagħmlu koperattiva mhm. tat-television u tal-podcasts. Sewa.
Issa, l-ewwel qed il-gvern għandu jagħti fil-fatt imma jagħti jiżjed inċentivi, per eżempju, l-ewwel ħames snin ma tħallsux taxxa. It-tieni li jagħti flus biex tixxu l-apparat, eċċetera. U t-tielet, Kulħadd jieħu l-paga li ħaqqu. Jiġifieri inti għax preżentatur u u gustuż u da kollu, tieħu paga iktar mill- mill-wejza li għatem, ma nafx xinu għazzaċċijat jgħamela. Ġivi, il-pagi, il-pagi, il-pagi kunu il-manager ikollu paket. Pero mbagħad il-qliħ mhm, jinqasam bej kulħadd l-istess. Mm, mm, mm, Kunċett interessanti ħafna ħafna li tista' tiġri. U inti allura taħdem mela hekk jiena eh, dak li naħsel il-post. Mhm. U jiena ġeneral manager. Fl-aħħar tas-sena meta jiġu d-dividends jgħidulhom, kulħadd jieħu l-istess qligħ. Jidhir li qabel ma tlaqt mill-Lovin Malta, Eh, kienu għat jaħdmu biex jaħdmu ekke, eh, Chris u Dave. Mm, Immaġina li. Kienem din xorta ta' mm.
xismu. Mm. Eh, Ġviri għaw sistemi għat tifem li jistaw jaħdmu. Eżat, ma jnaħseb li jaħdmu, le, le, ma jnaħseb li jaħdmu, u għek mux għedin xedbot ħafna minn dal-arranġament, fil-verita. Pero, Naħseb li daw l-affarijiet jaħdmu fuq skala żgħira mbagħad meta jibdew jiġu elaborati, jibdew mhm. jitlu ħafna. Il-prinċipju x'inhu?
Illi dak li jaħser il-post. Mhm. U l-general manager u dak li qed jagħmilha ta' skrivan mhm. u dak li qed jirrispondi t-telefon u dik li qed mexxi kollox Dawk, finalment, kollha importanti indaqs. Mhumiex l-istess, imma huma ndaqs. Għax mingħajr dak li qed jirrispondi t-telefon m'hemmx dik li qed tmexxi naqblu jiġri bit-telefon.
Li kien hemm ukoll eh, meta kont f'daw xorta ta' arranġamenti li kultant tibda jibdew jimtu ċertu riżentimenti mela jiena u l-wejza bqajna u hekk sa tlieta ta' filgħod biex titħallas qed titħallas biex ismu. Qed titħallas inti qed titħallas iktar minn dak li telaq lejn id-dar. Hmm. Le, le, le, inti qed tieħu flus ta' dak li qed tagħmel, dik hija l-koperattiva, huwa wara li jifda l qliħ li jinqasam ugwali bej kulħadd. Eħem, mbagħad e, efhem, dejjem ħajkun hemm ċertu kwalità ta' lobbying għax imbagħad jien always nkunu rridu l-overtime li jitħallas bid-darba u nofs, ma jkun mbagħad ħajn bid-darba u nofs dak ħajn għala mill-qliħ. Mbagħad l-iskrivani għadix mm. iżżoq mhux int bqajt hemmhekk sassatejta. Dejjem ħajtħol dal-element tal-bniedem